Менә, менә э, начар комментарийлар язалармы һәм ничек син аларга карыйсың? Блок, Булган- блок, блокка куясыңмы? Булгалы мин э, бөтен язган комментарийларны укыйм, барысын да карыйм. А, барысын да барысын да, укыйсың? барысын да укыйм, барысын да карыйм. Э, Инстаграмда да, контактта да. Шуңа күрә, дуслар, Сайтта да. начар комментарий язарга телисез икән, языгыз, укый икән. Йә, йә, укыйм, укыйм, барысын да укыйм. Аның мактап язуына караганда, турыга дөресен әйтеп, теге чыннан да дөрес итеп, кызык итеп язсалар, рәхәтләнеп укыйм. Хәтта директор мин аларга җавап та язам. Шулай мени? Әйе, әлбәттә, алар. Ах, Менә бит. син дип. Турыдан Син туры. мондый, тегендый. Юк, юк, әлбәттә алай түгел. Берсенә дә үпкәләмим. Ярый, э, һәм беләсеңме, э, Рифат, без э, барлык синең инстаграмыңны һәм башка сайтлардан эзләдек синең турында язмалар һәм иң иң иң синең Комментарийлар. турында иң начар комментарийлар эзләп таптык. Менә шундый кәгазьгә Бармы без сиңа соңгы Бар, әлбәттә, менә синең каршыңда. Һәм менә шушы комментарийләрне әйдә үзең укы да, һәм шуларга э, комментарий бир әле, әйдә әле. Менә беренчесендә нәрсә дип язганнар? Туйды, туйдырды бу Рифатның бала чага кебек киенеп йөрүе. Кешечә киенә алмыйм әллә. Әнә Радик Юллашиннан үрнәк алсын. Алтын чәч дигән. Соң Радик Юлгашин сыман киенергә бит, э, аның өчен гәүдә кирәк Радикныкы шикелле. Бала чага гәүдәсе белән. Әйе, шуңа күрә шулай киенәм инде Шуңа күрә шулай дигән киенәм, әйе. Әйбәт, так, икенче вариант. Җырлау икән, ә Рифат алып бара башлагач карый алмыйм. Каян тапканнар моны? Теге зур колаклы Шараповны да алыгыз, алай булгач. Икесе алып барсыннар. Шүрәле мин дигән. Туктагыз әле, әле бит әле башладык кына, җайланып китәр бәлки. Бәлки Шарапов табылыр Ә, кем? я- я кем белгән? Бәлки Чыгарыр тагын әле әллә ул. кемне алып кереме, ниме? Ярар, так, өченче. Миңа, мәсәлән, Рифатның җырлавы, җырлавы барган ошый. Аеруча Сайрый сандугач, язмыш тиеннәре, гомер үтте кебек җырлары бик ошый. Хәйләкәр түлке дигән. Бу бит бутаганнар бит мин. Шулаймыни? Әйе. Бу Әйтмә инде ярар.

Э, мин бер дә бу хәлне хәтерләмим. Э, Хәтерләсәм дә әйтмим диген, әйдиме? Юк, хәтерләсәм әйткән булыр идем, миннән яшерен бер әйбер юк. Э, бәлки мин үзем дә үкенәмдер. Әйе, кем белгән, шулай бит. Һәм инде бишенче э, комментарий бар безнең. Бишенчесе. Ә мин Рифатка караганда кызыграк шаярам дигән самурай язган. Ну, менә бит. Самурай... Самурай чыннан да кызыграк шаярыдыр бәлки. Әйе. Э, мин, мин бик шат. Батл оештырырга кирәкдер дип уйлыйм мин. Менә әйе, самурай. Син безне, син безне тыңласаң, пожалуйста, кил әле бер концерт. Номерыңны директка җибәрегез, әйдәгез без. Юк, берләгән чыннан да андый кешеләр бар икән, э, рәхәтләнеп концертка килә дә, сәхнәгә менә дә һәм Шаяра башлыйсыз. Ул бер шаяра, син бер шаяра. Гүзәл Уразовалар да җырлыйлар бит. Әйе. Ә монда юмор шаяралар. Димәк, менә шундый кызыклы э, һәм начар комментарийларга кызыклы комментарийлар бирде безне Рифат Зарипов кунагыбыз һәм инде рекламадан соң бер җырдан соң тагын очрашырбыз, дуслар.